Fandrafetana zom-panjonoana malalaka amin'ny faritra amorontsiraka ho an'ny mpanjono madinika eto Madagasikara. Olona maherin'ny efatra hetsy no mivelona mivatana amin'ny fanjonoana nentim-paharazana amin'ny morontsirak'i Madagasikara. Marefo ireo vondron'olona ireo. Indrisy anefa fa ankehitriny dia tandindonin-doza ny asa fivenoman'izy ireo noho ny fisian'ny fanjonoana indostrialy. Manoloana izany toe-javatra izany dia nanapa-kevitra ny hivondrona ao anatin'ny tambazotra nasionaly ireo mpanjono ireo ary nampahafantatra ny manam-pahefana ny hetahetan'izy ireo. Fotoana hihetsehana tokoa izao. Miharatsy ny toe-javatra iainan'ny mpanjono madinika maneran-tany. Ny ranomasina ny loharano protainina ho an'ny olona arivo tapitrisa maneran-tany, raha ny voalazan'ny Banky Iraisam-pirenena. Valopolo isan-jato amin'ireo vokatra azo avy amin'ny harena anaty rano maneran-tany io dia avy amin'ny jono madinika araka ny tatitry ny FAO. Midadasika ny morontsiraka eto Madagasikara, mirefy roanjato sy dimy arivo kilaometatra izany, ary sehatra ara-toekarena manan-danja sy mampiasa olona an-tapitrisany ny sehatry ny fanjonoana. Ny ankamaroany, izany hoe telo amin'ny valopolo isan-jato no mpanjono nentim-paharazana. Misedra ny fiainan'ny harena an-dranomasina sy ny fifaninanana amin'ny sambo-mpanjono indostrialy, izay miasa eny akaikin'ny morontsiraka ary indraindray mampiasa fomba fanjonoana tsy maharitra izy ireo ankehitriny. Miharatsy hatrany ny toe-java-misy, satria tsy misy faritra fanjonoana natokana ho an'ny mpanjono madinika. Tapa-kevitra ny handray an-tanana ny hoaviny ireo solontenan'ny mpanjono. Namorona ny tambazotra Miara izy ireo tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo. izay mampivondrona ny vondrom-piarahamonina mivelona amorontsiraka manerana ny Nosy, izay mikiry fatratra ny fitantanana ny fari-panjonoan'izy ireo miaraka amin'ireo mpitantsorika samihafa. Dimampolo sy roanjato ireo solontenan'ny mpanjono nandray anjara tamin'ny fivoriambe nasionalin'ny tambazotra Miary, notanterahina ny volana jolay fito ambin'ny folo sy roa arivo tany Fort-Dauphin, any atsimon'ny nosy niara-nakato tamin'ny fomba ofisialy ny volavolan-kevitra ho atolotra ao an'ny manam-pahefana eo anivon'ny fanjakana izy ireo mirakitra ny fangatahana ny fisitrahan'izy ireo ny zony amin'ny maha mpanjo nentim-paharazana azy ireo voalohany amin'ny tantaran'ny sehatry ny zony eto Madagasikara ny fisian'ny hetsika toy izao hetsika izay mety hitondra fiovana maro tokoa ireo mpanjo ny madinika eto Madagasikara dia mangataka ny governemanta malagasy Ny fankatoavana sy ny fametrahana ny sata ara-dalàna ho an'ny fari-dranomasina izay tantanan'ny fokonolona. Ny famoahana lalana iray manome ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka zo manokana hanjono amin'ny sisin-dranomasina izay faritana mifanaraka amin'ny faritra araka ny lalampanorenana. Ny fanamafisana ny fanaraha-maso ireo sambo mpanjono eto an-toerana sy vahiny, izay miasa eo amin'ny fari-dranomasin'i Madagasikara ka manara-maso ny fanarahan-dalàna momba ny fari-panjonoana ho an'ny mpanjono madinika sy ny fenitra momba ny fitaovana sy ny teknikam-panjonoana. Ny fanamafisana ny fangaraharahana momba ny fanomezana fahazoan-dalana hanjono sy ny fahazoan-dalana hafa amin'ny fampiasana ny faritry ny ranomasina ary ny ady amin'ny karazana kolikoly rehetra amin'ny fampiharana ny lalàna sy ny fitsipika mifandraika amin'ny sehatry ny harena anaty rano sy ireo fari-dranomasina. ny fanamafisana ny politika ho an'ny fahasalamana ara-tontolo iainan'ny fari-panjonoan'ny vondron'olona, anisan'izany ny politikam-pirenena momba ny fanakatonana fanjonoana sasany, horita, drakaka, langouste, sy ny sisa, mifototra amin'ny siansa. Ny ankamaroan'ny firenena afrikana dia efa nametraka faritra tsy azo anaovana fanjonoana indostrialy. Ny fepetra toy izao dia manome antoka tanteraka fa afaka manohy sy miaina miaraka amin'ny ranomasina ny vondron'ny mpanjono madinika. Ankoatra izany, Mifanaraka amin'ny fivelaran'ny fanjonoana indostrialy ary mamela ny fanavaozana ny tahiry trondro izay azon'ny tsirairay tombony ny famaritana ireo fari-panjonoana. Fotoana izao amin'i Madagasikara hanaraka ity ohatra tsara lain-tahaka ity. Andao isika hiaraka hanolo-tena hanolotra hoavy mamiratra ho an'ny vondron'ny mpanjono. Efa ohatra iray amin'ny fanentanana ny fiarahamonina ho an'ny fitantanana eny ifotony ny jono i Madagasikara. Tonga ny fotoana hahatonga an'i Madagasikara ho sangany manerana izao tontolo izao mikasika ny fitantanana mirindra ny fanjonoana nentim-paharazana ho tombontsoan'ny mponina amorontsiraka sy ny firenena manontolo.